Bon, fe kua pais bo ta bin? Kòrsou. Bo sa bo sa e nifikashon di Kòrsou? Sí, pero bo ta un kurason? Kon por ta kon bo por ta un kurason si bo tin man, bo tin nanishi, bo tin dos orea, bo tin dos wowo? Bo komprende? Lo no wòrdu kusai, wak aya nan tin kamera ariba mi kama e ta firma nos tur dia. No wòrdu kusai, no wòrdu kusai. Pero skucha mi, skucha mi un ratu, bo bo ta stima Dios, bèrda? Bo por laga to. Awor mi tin un pregunta pa bo awor. Ken e homber ki ta? Jesus. Bo sa sigur? A lanta tende. Ok, nos tur a lanta tende e koki. Pero ta tempo pa nos lanta awor y wak den Bijbel kita e discripcion di Jesucristo. Scucha bon, nos ta bay lese pa bo pa bo haña e berdad. Nan misa e primer, cuanto? Sa cabo. Analiza e buki di Huan shete versikulo trinta i ocho. Esun ku kere den mi, manera e Skritura a bisa. Pues nos tin ku kere den Kristu manera Skritura ta bisa, no manera hende ta bisa, want hende por bisa bo tur kos, to? Pero manera kon? Esun ku kere den mi, manera e Skritura a bisa. Dos nos tin ku kere den dje, manera e Skritura a bisa. Laga nos wak e Skritura kon e deskripshon di JesuCristo ta. Bon, wak esaki ta e buki di Revelashon unu, vèrsikulo unu.

Manera un ehempel, si polis bin awó en bo e nan ta puntra bo ken bo ta, bo ta bisa bo nòmber, bo ta bo konde, i awó ta bisa revelá bo ta e hende kon bo ta bai hasi kos. Nò bo sa kon sè ora bo ke bai Kòrsou, ki bo tin ku mustra pa revelá bo sè tok paspòrt tok tin potrèt kon ha altu bo ta, bo sa ta tur kos ta skibé nan. Nos ta sa ki ta e relevashon di Hesu Kristu. Oke, laga nos lesa. Versíkulo dieskuater, I su kabes i su kabei tabata blanku manera lana blanku. Awor mi ta puntra bo, Ki e Skritura a bisa? Pasobra el a bisa, Kere den mi manera Skritura a bisa. Ki Skritura a bisa? Pasobra. Abo pa traba, bo a pèrdè un tiki. Pasobra wak? Nos lubidá, esaki ta hopi portante. Bo sa dikon? Pasobra wak, si bo haña sa un kos ta un mentira òf un gañamentu, bo por sigui den dje mas. Bo tin ku sa e bèrdat pa libra bo, pa bo kana korekto, pa bo sa. Bo sa to? Hombre, skucha bon! I su kabes i su kabei tabata blanku manera lana blanku. Dus, e tekstura ta lana, e koló ta blanku. Nau, laga mi puntra bo algu. E hòmber ki tin kabei lana i e koló ta blanku? E kabei no ta blanku. E ta bruin ku kos nei, blond nei asina nei. E no ta blanku. En e kabei e tekstura ta manera lana. Esaki ta manera lana. Lana ta manera e kabei di e karné. Ahan, sí, esei ta lana. Dus, esaki ta mas serka e deskripshon ku nos ta lesa, sí to? Esei ta afro. Nos, nos, manera ami tin, bo a mira, oke, en ta blanku awor, pero. Ora mi bira un pa bo sa caba, bo sa to? E ta bira blanco. Pero scucha, scucha. I su cabez i su cabey tabata blanco manera lana, blanco manera sneeuw. Si. I su wowonan tabata manera un vlam di candela. Su wowonan tabata manera un vlam di candela. Awor, bo a mira hende cana na mundu tin wowo manera candela? No to. Dios kita e profecia di dje. Laga nos wak e profecia di con e ta bisa, ta un parabola. Bo wou manera cu e ta bisa asina? Wak. Esaki ta e buki di Genesis cuarenta y nuebe versiculo diesdos, I su wowonan ta mas scur cu biña. Bo yega bebe, bo yega bebe biña, alcohol. Ora bo bebe, bebe, bebe, ki ta pasa cu e blanco rondon di bo wowo? E ta bira corat, tok. E prome milagro di Cristo ta kico? Su promé milagre, ki el a hasi? Ki el a hasi? No. So, no, mi ta yuda bo. Pasai nos ta aki. Mi ta puntra kon pa mi haña sa ki bo sa ki bo no sa. Bo comprende? El a kambia awa lag'é bira biña. Bo comprende? Dus awor nos ta comprende dikon su wowo ta skur, korá. Ban, tal nos bai bek den dje. I su kabes i su kabei tabata blanku manera lana, blanku manera snou, i su wowonan tabata manera un vlam di kandela. Versíkulo diesinku, I su pianan. Wada, awor e kaló ta bin. Komo ta yama? Komo ta yama? Kon? Leli, Deli, Deli. Skucha bon Deli, awor ta bin e koló di dje, ban. I su pianan? Warda su pianan, mi ta mira bo pia. Bo sèta bèrdat, no? En e tempunan bisti sandal, no Nike, Adidas, e konai no tabata tin layanan, e eksisti mes. Dus, bo pia ta mingkolo ku bo man i bo kara? No, dus aya ta un otro color, bo ke bisa mi aya nan ta bu, labi no, no, no, no, no, ta men color, mi por mira men color, aki no por ta berde, aya nan no por ta geel, bo cara por ta roos, un ehempel, no, bo ta men color tok, enter bo curpa ta men color, berda? Wak e color di Cristo awo, a, ey, buta atencion awo, buta atencion, pasobra wak e ta bay over Cristo, bo Salvador. i su pianan tabata manera brons lombrá. Guarda! Hm! Brons lombrá? Kua kuló brons ta? Teach! Maron! E homber ki ta maron? Sa ke ta brons. Bring it out! Bon mane, e homber ki no ta musta manera asina, pero e ta mas serka. Pero wak, Laga nos wak kon skur e ta. I su pianan tabata manera brons lombrá, despues ku esaki a wòrdu refiná den fòrnu. Kalke kos ku bo ta buta den fòrnu, bo ta kim'é. Kua kuló ta bira? Maron? Kua kuló? Pretu. Tò, tur kos. Aros, ki ku ta ku bo ta kima, e ta bira pretu. Dus, Manera Skritura ta bisa, Kristu bisa, ke redimí manera Skritura a bisa. Kua ku lo Kristu ta anto? Kua ku lo e ta? Kua ta esei? No obserba wak wak. Pero nos tur a lanta asina. Wak, nan mi Juan ocho trinta i dos. Nos tur. a lanta asina. Bo sa dikon nos tur lanta asina? Pasobra e depekshon di e religion wak e añanan, wak, sí, wak e añanan unda nos tabata ta, e aña aki unda nos tabata ta komo hende di enjanai i hende kolo skur, unda nos tabata ta? No, wak, unda nos hende, nos hende, nos hende tabata ta. Nos ante pasado na ei. Unda nos tabata ta den e tempu ki? Sklabitut! Wak sklabitut! Sklabitut! Sklabitut! Oprimí! En den e tempu ku nos tabata sklabisá, nan duna nos nan religion. Bon ta mira dikon nun di nan ta un hende pretu. Dikon tur mester ta blanku anto? Sta li nan ta bon e nos ta malu? Asta bon ta mira Injan tambe mes den kè? Pero ta bon bo ta pensa e kos pasobra esei ta laga bo buska bo kon manera di kende mer. Stelino i traha ki bo kaminda ku esei? Oh, no bai iglesia. Esei ta mentira. Nos a wak kaba tur renominashon na i bin unda nan bin. Wak. Esaki ta e buki di Huan ocho, versíkulo trinta i dos. i boso lo konosé e bèrdat, i e bèrdat lo hasi boso liber. Bo mira, bo ta bai haña sa e bèrdat, bo haña sa e bèrdat, Kristu ta un hòmber pretu. El ei ta bai hasi bo liber, pasobra awor bo ta bai wak bo rumannan otro. Nos tin ku wak otro, nos tin ku stima otro. Stoi mata, stoi drumi ku nos ruman muhénan i laga nan sin yu, laga nan ku yu, ki tur kos atras. E goi tin ku stòp. Pasobra nos ta kere esaki ta e Dios, saki ta bon, e kabai ki e e ta neci, e ta bunita. Mi ta mira esai, no, diabel e ta, malu e ta, nada bon. Ta esa cos pasobra nan nan oprimi nos mente tambe, y nan siña nos. Pasobra Cristo bisa un cos, el a laga nos sa un cos, Mateo binti kuater, kuater, el a laga nos sa un cos. Pasobra waki ta bay bisa aki, ok? En daarna, en daarna despues mi ta mustra kita bo nacionalidad segun Dios, segun Bijbel, bon, ok? No, no ka, no bay ainda, awe ta bo dia. Esaki ta e buki di Mateo binti kuater, versikulo kuater. Jesús a. I Hesus a kontestá i a bisa. Di wara wara, ken kon, ken papia aki? I Hesus a kontestá i a bisa nan, Mira pa ningun hende no gaña boso. Mira pa nun hende gañá boso. Ken gaña nos? Nol, pasobra wak, ora nan ta bai konta e kos, E plaka ta bay. Pasobra nan ta bay na e makan. Pa haya enseñansa ku tur kos, e nan ta prediká ki nan mag di prediká. Otro kos nan no ta prediká, pasobra nan ta mira papel blachi so. Pero esei ta mustra nan no ta stima nos hende. Unda bo ta mira nan den ghetto bisa nan pa comberti, pa cambia, pa repenti? No, bo ta mira e coney. Bo comprende kico mi ke men? Pero tur cos ta aki pero nos no gusta lesa. Nos hende nos no gusta lesa. Si nos bida a depende riba e cos nos no quer, nos muri. Nos a bisa Eli kuma, I por sa mi ta muri, mihó mi muri, pasobra mi ta un ompere. Un ehèmpel di esei ta un omi nan a prueba awo. Nos a wou, nos a dil ku bo tur lenga, nos a papia aki tur lenga. Bo bon mane, pero a dado mi bisa, Awe ta bo dia, no pa nada bo kana aki. Bo komprende? Entonces Eli a bisa, Wak pa un hende gaña boso. E nan gaña nos to, pasobra ora nos a lesa su deskripshon, e ta bisa e ta un hòmber skola skur. Bo komprendé? Pero skucha ke e el a bisa mas, wak. Pasobra hopi lo bin den mi nòmber, bisando, Ta ami ta e Kristu. Dus wak, e kila bisa, bo a skucha? Pasobra hopi lo bin den mi nòmber, bisando, Ta ami ta e Kristu. Hopi bin den mi nòmber, manera e hòmber ki, manera e musulman, manera tur e otro religion ke bisa over Kristu no tin koló, e enta wòri, e enta kiko, esei ta un otro Kristu. Hopi bin den su nòmber, Pero nan gaña nos, pasobra tin un Kristu so, tin un Tata so, tin un evangelio so. Bo komprondé? I lo gaña hopi hende. Bo nan gaña hopi hende. Di, di, di, a bis, del, del, sorry, sorry. Huh? Bo, deli, sorry, deli. Bo mira, nan gaña bo to. Bo komprendé? Por ta bo famia tambe, tur bo famia, tur hende nan. Bo komprendé? pero awor ta tempu pa nos lanta bek i haña sa e bèrdat. Bo komprendé? E tin mas riba dje? Oke, oke. Awor, nau nos ta komprendé. Kristu a bisa e kos pasai el a skibi. El a bisa tambe, O kere vini di manera Skritura a bisa. Pero no tin un Skritura ku ta papia over Kristu. Ya nos bai di lihé den dje. Relevashon, na mi Relevashon dos, djes ocho. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel with an update from IUIC TV.

Tin mas color den Bijbel. Pasobra o con mi ta sa, tene esaki bay na Joshue uno ocho. Mi ta mustra bo di con nos sa. Con un mane? Nos ta bay mustra bo. E Scritura mes ta bay bisa bo con nos sa e cos. Con un mane? Band. Esaki ta e buki di Joshue uno versiculo ocho. E buki di ley aki lo no aparta for di bo boca. Ma bo mester meditá den dje. Warda, warda, ki bo mester hasi? Ma bo mester meditá den dje, di dia i anochi. No, mañan so. Di dia i anochi. No, ayera so. Di dia i anochi, pa bo perkurá di hasi konforme tur loke ta pará skirbí den dje. Dus, nos mester hasi ki ta pará skirbí den dje. Dus, tin sèrto kos ku mi ta bai mustrá bo tambe. El a bisa, Ki nos tin ku hasi ku i? Pa bo perkurá di hasi konforme tur loke e tabará skirbí den dje, pasobra e ora ei lo bo hasi bo kaminda a prosperá i e ora ei lo bo tin éksito. Ora nos ta hasi konai, nos ta prosperá den bida. Bo kòmprende? Si nos no hasi kos, nos no ta prosperá. Bo kòmprende? Dios bo a puntra, Kon mi sa e kos? M'a meditá, mi ta lesa meditá e Skrituranan. E por kon manera ku mi ta mira tur dia, tur dia, tur dia. Kon manera dos ku bo tin ku hasi tambe pasobra bo ta dando un hende por gañá bo. Bo kon manera ku mi ta mira. Pero laga nos lesa un otro parti di Kristu, e su kalor. Wada wada, nos tur tin hamber, pero esaki ta mas portante. Bo kon manera? Tene esaki, Mateo sinku seis. Mi tin un cos pa bo, wak e. So nan pa bisa hamber. Si, si, si, wak. Wak ki Cristo bisa. Mateo sinku, versiculo seis. Saca den buki di Mateo sinku, versiculo seis. Bendicioná ta esun cu tin hamber i set Pa husticia! Pa kico? Pa husticia! Pa mira, awo bo ta bay haña husticia, pasobra e ta e berdad cu ta sali awo, cu bo no sa. Tin hopi cos cu bo no sa. A mi sa bo tin temor, so, pero awe ta bo dia, no? E ta e dia di, laga nos papia di dje, bo mane, laga nos bay den dje. No, no, no! Dios haña bo awo, no nos. Nos ta lesa e palabra so, bo mane, pa bo bin bek, pa bo haña bida enterno, pa, pa bo haña bendicion, pa tur cos bay bon cu bo. Bo comprende kimi ke, amen? Bon. Esaki ta e buki di Revelashon dos, vèrsikulo diesocho, i skirbi na e angel di e iglesia di Tiatira, E Yu di Dios. E Yu di ken? E Yu di Dios, kende tin wowo manera vlam di kandela. Nos lesa esei ta ami promé tok, pero wak. I su pianan ta manera brons lombrá. Su pia ta manera brons mamdad. Nos un otro descripcion di Cristo nos ta lesa awo. Tin mas di dje ban un mas, Daniel dies sinku. Ban ban lak nos wak. Esaki ta e buki di Daniel dies versiculo sinku, Mi a isa mi cara wak, i ata un homber bisti na paña di lino, cu su cintura faha cu un fa di puru oro. Entonces e tabata tin un fa. Bo sa toch manera. Manera e bòksing ku konainan tin un fama masha grandi mes, dus di oru. Kristu tabata tin un fas di oru, pero wak. Di un fas. Su kurpa tabata manera un brilio, su kara tabata tin aparensia di lamper, su wowonan tabata manera vlam beu tur na vlam. Mi enkontr'o, bebeu ku manera e waki, pero wak, awo, awo ta duna bo mas, wak. Su brasanan. Su kiko? Su brasanan i pianan Manera un splendor di brons lombrá. Dikon tur e kos ta para skibi den Beibel, pero nos no sa. Nos no sa, pero tin hopi Skritura ku ta bisa e koló di Kristu no esei so. Awor, pa no sigui, bo tata ta Indian o Negro? Sí, pero wak, manera di en Jan, e ta bin di en Jan su tatanay of e ta bin di hende kolo skur, hende pretu? No, no, no, tata, parti di tata. Entonces bo ke bisa bo tata ta hulandes? Bo opa di bo tata? ta hulandes. Bo opa ta hulandes. Ok, tur kos ta segun bo tata. Wak, nan nos lesa. Esaki ta e buki di Númeronan unu, versíkulo diesocho, I nan a reuní henter e kongrashon riba e promé dia di e di dos luna. E ora ei nan a registrá nan segun e antepasadonan di nan famianan, Segun e hendenan di e kasnan di nan tatanan. Di nan mamanan. Di nan tatanan. Pues tur kos ta bai e liña di bo tata. Ki bo tata ta, bo ta. Bo mama ne? Pasobra bo bisa bo tata su tata ta hulandes, tok? Makamba, tok? Said Khmer, No, i no. No, e ta macamba. No, con con e por ta un yu di boreriano? No, e ta ki Bijbel a bisa segun ta kiko mama? Nan a regis nan a registra nan segun e antepasadonan di nan famianan segun segun e hendenan di e casnan di nan tatanan. Tatanan, no mamanan. tatanan. Dus, si bo tat, si bo tata, tata ta makamba, bo tata ta makamba tambe. Ya, ta asina, manera un ehempel, si mi tin semia, manera un, un, un ehempel, apel, apel semia, mi ta plant'e awaya, ki mi ta bai haña? Oke, si mi ku e semia plant'e na China awor, ki mi ta haña? Bia, porta e palu ta musta porta un tiki otro manera aki, pero den final e ta duna mi apel. Ta es mingkos ku e simia di e man ku e hòmber ku e tin. E ta planta, bo wak manera e na simia ta krese, bo wak manera, dus daarom e ta bisa. bo ta ki bo tata ta. Dus, segimen bo ta hulandes. Sea, si. Esei ki men bo ta. Esei, en, en bo tata ku ta hulandes, su tata ta kiko? Ok, fe aya nan bungsa. Dus, ki nos ta hasi aki? Nos ta lanta nos hende, kin nan ta di bèrdat?